Hello, welcome to Shooter.
Qed nitkellem bl-Ingliż għaliex l-ewwel aħbar propju tirrigwarda lill-Prinċep Harry. Eh, għaliex. Għax il-Prinċep Harry eh. fil-li dak kien telaq. Eh. Issa issa reġa' ġej lura, jrid jerġa' jmur lura. Intom jekk taraw xi ħaġa interessanti ibgħatulna fuq shooter@danusan.com. Issa kieku inti x'tagħmel kieku inti? Jenna fin dal-Ingliż ma nifhimhomx, mela l-ewwel tala għax qed jaqbdu miegħu mal-mara l għandu. Taħlek kieku mara ħalli ma mbagħad jiġi lura jibki kważi, ma nafx u jien. Imma apparently, xi tgħidlek oħra bl-Ingliż, apparently minħabba li għandu wieħed żgħir. Eħe.
Huma minn qablu għal. Madħuħ.
Eħe. Iżom, eh, zom, eh, zom, għax inti titkellem sewmiet. Inti fuq iġed taħseb. Le, le, le. Għed titkellmu fuq prinċpijiet, il-prinċpijiet ċi kollom. Palazzi. Għara, ta' fej qed jgħixu. Mhux ikraħ sewwa. Mhux ikraħ.
U da vedet jgħin xħuħ.
Imma ħanajtek, mux għajt t-tara, kem, kem, kem għandu battles? Għasala, inti tkun taf kem inti senjuri jew le, eżempju jien għandi żewġ bathrooms, int kem għandi? Tlieta. Mela inti iktar senjur minni, daqsek. U għandu disa.
Ah, Allura mela hu iktar sinjur minn. Eh, mnalla tajdli għax kelli dubju. Veru? Biex iħat.
Issa tafet, tara.
Serat li Insomma jena għaddu għal-affariet iktar. Serji.
Li fjom il-melħ. Il-melħ, mela. Anka bżar f'dal-kas, tajjeb. Mela taf li kultant meta b'muġġo restorant. Tamel nofsi għasere kum jibżillek xej. Wara llum, sinjuri, l-affarijiet sa jinbidlu għaliex se nurikom kif il-melħ u l-bżar tista' tużhom biex eh, tieni ċans. Bżar u milħ. Tajjeb, orini kif titfaħħom kieku inti. Issa, di, aqqas nemmen li ma tafux kif sewwa. Head waiter, so.
Manager. Mela di suppost taf hekk kont manager. Hemmhekk trid toqgħod sejjerek. Ejwa.
Ħanalmek xi ħaġa li ħadibdillek ħajtek sewwa. Il-bżar u l-milħ għandhom da snien hawnhekk. Sewwa? Issa inti kull ma tittamel biex jinżel jew il-bżar jew il-milħ, tagħmilhom fuq xuxin hekk. Tajjeb, tibda tkokkom. Raj, araħ kif inu nizem. Eħx bik, eħx bik. Isma, imma tridu tammettu miegħi. Għajdu Sander illum għallimna xi ħaġa. Iva, Sandro għallimna xi ħaġa. Waħdu. Ma konx tafu?
Għax tara, għed għajd, għajd, għajd, Sander jallimna l-affarijiet. Sander jallimna l-affarijiet. Thank you. Tara kemm għamil taħdem fil-lukandi.

Issa jrid jilħaq papa u għal, għala xtella. Oh, għaj, madonna. Ismani, jena nisimaw minn għandu, għaxek kan morru l-affarijiet. Xirrit jgħid.

Imma hemm qiegħda l-problema, diġà tlaqna kontra l-Knisja, the Pope has no woman, no woman.
In public. But then we change, we change. In the Vatican, catch me if you can. Eh, mhux hekk. Let's make the Vatican great again. Għana jen jifu għax naħseb dal-program se jiddeġenera jen.
U dak kien Trump, u minn hawn u ftit ieħor ħankunu qed nfikolna l-abemus patam. Sal-Vatikan. Ikollhom ġiem dawn.
Ma nafx CrossFit jagħmlu żgur. Sorry ma.